Sadreddin Muhammet siziň huzuryňyza geldi. Sadreddin Wezir, Oguz atamyzdan gelýän Seljuk silsilesiniň 100 ýyllyk toýuna Aly Enweriň gelmeýşini nämä ýorup bolar? Beýik Hökümdar, oň sizden öýke kin edere bahanasynyň ýokdugyny-a bilýän. Oňa çakylyk yzyna çakylyk ýollanyldy. Beýik Hökümdarym! Oň belli bir mekany ýok. Bir görseň çarwalaryň arasynda, bir görseňem Beýik hökümdarym Aly Enweri siziň öňüňizde özüni mülli duýýan bolaýmasyn? Näme üçin? Saýlap iberen şägirdiniň masgara edilmegi üçin. Üçünji makama ýeten Sopynyň asmany Alla saýyp ýören Çynar bilen mekdepdeş bolup ýörşem men-ä haýran. Sadreddin, Aly Enwerini özümize duşman okunmalyň. Ol türkmeniň danasy, alymy hem şahyry. Beýle hakdançynyň kämahal nyýazyny çekäýmäňem aýby ýokdur. Ýöne siz. Mälik Dinaryň Agaöýle edilip, Merwde okadylyp ýörülen oglunyň siziň uýaňyzy alyp gaçanlygy üçin kine saklaýanyňyzy, ony şeýtmegi bize Aly Enweriň salgy berenligi üçin kine saklaýanyňy men bilýän-ä. Beýik hökümdarym, meň agam Najmiddin pahyr siziň üçin jan beren sypaklylardan ahyry. Olaryň janlaryny hut Seljuk türkmen döwleti üçin pida edendikleri hem şübhesizdir. Iki gyzy bilen aýaly Nigar hatyna göz-gulak bolmagam biz boýun alypdyk. Eýse men, Sadreddin Muhammet, siziň hezretleriňiziň weziri bolup, olara hemaýatym ýetmän bir aga ölüden çar boldy. Sadreddin! Seljuk döwleti siziň ata-babalaňyzyň tagt ýanynda bitiren hyzmatlaryna belent sarpa goýýandyr. Size berlen emel hem ygtyýar şol hormatdan nyşandyr. Ýöne siziň çarwa diýip çomur diýip ýanjap durmagyňyz Käýişe mynasypdyr. Çarwalar Seljuk döwletiniň ganatydyr. Olar goşunyň ýüregi, döwletiň diregi, özümiziňki. Muny bilmezlik binamsykdyr. Siz olara talaňçy diýýäňiz. Eger olar imansyz bolsalar, onda nalajyň gyrynda gün gelen ajaldan sizi halas etmezdiler ahyryn. Eý, hökümdaryň! Siziň garaňyňyz gapalypdyr, köňlüňiz kör bolupdyr. Diwan ýanynda ak kör alakalyň kepene gidip, şeýtanyň alnyna gidip, On iki süňňi nurdan bina bolan bir bitewi göwräni ikä böljek bolýaňyz. Ýok, men muňa ýol bermen. Ýol bermen! Meň bar maksat-myradym şol bitewüli aman saklamak bor, enşalla. Beýik hökümdarym, Aly begi Nisawa gürgene gitmeden ozal ak pata pitiwa bermekçidiňiz. Ýok. Pitiwa bermäne alyňysam aly. Baryň indi işiňiz bilen boluň. Eý, Alla! Men nirede ýalňyşdym? Kimiň göwnüne degdim? Dünýäniň üçden bir bölegini saklap oturan beýik Seljuk türkmen döwletiniň binýady gowşaýarmyka? Bu türkmeniň ýagzy içindendir diýleni dogry bolup çykaýarmyka? Eý, Allam! Bu berkararlygy biz ýüz ýylda zordan gurdup, Togrul bizi çagyr eý, Alp Arslan, Mälik şa muň üçin başyny goýdular, ömür berdiler. Eziz türki kowumlarymyz il ýaly döwletli boldular. Möhürli, tugraly, tugly boldular. Bir ýerde mekan tutdular, kentde saraýly boldular. Bütin dünýäde sözümiz ýer kertýär. Bütin dünýä. Eşege münmek Günädir. Eşege münmek günädir. Be. Hä? Näme näme? Eşege münmek günädir. Haý, kör zehin. Eşege däl, işige münmek günädir diýip oka. Hä, bärde assyn bar eken-ä. Üssün mamka diýipdirin. Bu haty okyşyň Alybegi göräýse, Seni hekim edibä däl, suwçy edibem almaz ýanyna. Alybegiň Gürgene iberiljegi çyn öýdýän? Hä, Serheň yzyndan galman ýör weli. Öz işiň bilen bol. Tamda gulak bar. Tamda gulak bardygyna bilemok weli, ýöne biriniň bady gaçyn. Gapy açyldy. Haý Zeweddin! Okamajak ol perzatlar edýäň. Mäjum gar. Maýdarak gar. Eräp ýetişmez. Soltanyň Seljuk atasynyň guburyna gitjegi çynmyka? Öz işiň bilen bol. Dalanda bire bar. Bar bolsa bar çykda seretde. Gorkýaňmy?

Şemsetdin? Şemsetdin! Be! Şemsetdin? Myhman ýigit, Işläpsiň weli, gyssaga düşen ýeriň bar öýdýän. Biz-ä Hekim Hoja Habyp tebibi gözläp geldik. Meň ertirimki çekerim ýokdy. Ir bilenjik geläýmeli ekeniň. O diýýäniň, giň ýeriň çäresdir ýaşuly. Men gaty gyssagly geldim. Kimdigimi aýtjak weli, şägirdiňem bar eken ýanyňda. Bu jelegaýlaň adama däl sen. Ýogsam men seni tanardym. Ýöne sesiň-ä tanyş. Bu meň şägirdim, Şemsetdin. Meň özümem şu ýerde ýaşaýan. Gulak näçe az bolsa şonça-da gowy. Görýän weli, seň çynyň. Bar. Dalana çyk. Men Mälik Dynanyň ogly Bozoglan serdar bolmaly. Eý Allam! Başymyza ne iş düşdi? Men näme ýamanlyk etdim, Eziz Allam? Bizi gören ýok. Biz kerwene daklyş girdik. Eger habarymyzy alsaňyz, derdimizi em etseňiz, barara gapy taparys. Siz gorkmaň, gadryňyzam bileris. Adyň näme seniň? Boz oglan. Bozoglan diýseň bozoglan ekeniň. Bar zady bozup gitdiň sen. Sen serdar ogly, özüň Soltan Hanjaryň weziri Sadreddin Maruflyň jigisini alyp gaçan ýigit bolup, ýene-de Merwiň derwezine girmäge milteçiňe haýran. Ýa-ha, Ýolgan derdiňiz çökder. Ýa-da şemal kakan ýeriň bar. Wah! Başymdan asman inen bolsady gelmezdim men. Ýöne meňki ýaman boldy. Meň Melikämiň gözleri kör boldy. Näme? Eý Allam! Onam böýrük getirdiňizmi? Howwa. Galmagala indi başlanda gerek. Mähriýe hanyma ýetirsem, Alyberden bäş jaý alyp bererdi. Ýüregim ýarylyp barýar. Beýik hökümdarym, galanyň gündogar derwezesinden üç sany çarwa atlysy kerwene gatlyşyp giripdir. Olar siziň hekimiňiziňkide saklandylar. Hekimiňkide? Hawa, hökümdarym. Geň. Tagapyl edeliň. Hekimiň özi habar tutmalymyka? Meni kitaphanadan agtaryň.

Nejmeddin pahyram tanýadym. Hoja hekim men. Allaha şükür. Däri-dermanlarymyz köşkdäkileň derdini em bolýar diýip, hormat edýärler. Ol nyzamýanyň basgançagyndan ýykylanyňyzda eliňizi biz seýikläpdik. Ana, men şo tebip bolmaly. Soň azar beren däldir-dä hernä, seýiklenenýeri. Hekim aga, men sizi gaty gowy tanýanam. Eliňiz-gözüňiz dert görmesin. Men ýene bir bela ýolukdym. Wah-eý! Soňy düz bolsun. Allanyň em gören derdi bolawersin. Enişalla, gowy bolarsyňyz. Emgek göz bilen gaşyň arasynda bolar eken. Ýogsam azar çekenok, agyrybam ynjanok. Birden gapyldy duruberipdi. Owarram, kysmatdyr-da diýip oturjagam bolsam, Mälik dinar salaram gynanyp gussa batyp otyr. Bozoglanam ýeriň ol ujunda emma bolsa gidip getireýin diýip ruma-da şaýlandy. Çine gitjek boldy. Ahyr menem uly ile janlaşyp agtaryp bize Maruşa hu jahana gelýär diýdim. Arman. Barara ýüzümiz ýok diýsemem. töwekgel edip alyp gaýtdy. Indem işimizi siziň bilen Alla oňurar da Hekim aga. Wah-eý! Bizlik işiň bir alajy bor-la. Hernä Alla tarapyňyz açyk etsin. Ýagşy dilegde boluň. Ýöne, menem soltanyň hekimi bolsamam, öz erkime däl. Siziň agaňyzyň näme diýjegi biz Garyba belli däl. Sebäbini bir biliň Hekim aga. Eger Melike hatynyň özleri ygtyýar etseler, Şemseddin! Ana boldy. Lukman hekimiň ýatan ýeri ýagty bolsun, bir zat diýer ekeni, Keseliň iki sebäbi bolar, birisi maddy sebäpli, Birisi köňül sebäpli diýen. Olar şeý diýer ekeni, Maddy keseliň düýbüni adamyň kellesinden gözle, köňül keseliniňkini ýürekden gözle diýer. Eger beýni sebäpli bolsa, melhem agtar, eger ýürek sebäpli bolsa, serişde agtar diýer. Melike hatynyň ýuka zenan ýüregi. köp biynjalyk bolup hasrat çekipdir. Şondan ötürki köp oýlanyp onuň serişdesini agtarmak gerek. Ýöne ýüregi ilkinji basalak berjek, megerem arassa howadyr ýüzärliň ys-koky bolsa gerek. Şemseddin! Ýüzärlik tütedip bikämiziň daşyndan aýla. Onsoňam bulary içki otaglaryň birine geçirmegimiz gerek. Ýogsam. Ýesir galyp ýören it köpelipdir şäherde. Siziň hekimiňiz girmäge ijazat soraýar, beýik hökümdarym. Goý, gelsene. Beýik Hökümdarym, biz biedeplik etmegimize derwaýyslyk sebäp bolýar. Elbetde. Habaryň derwaýyslygy biz üçin wajypdyr. Aýdyp oturyň. Mälik Dinaryň ogly Bozoglan serdar. Ol kerwene dalyş edip, üç atly bolup şähere giripdirler. Sizlik iş çykypmy? Hawa, hökümdarym. Ol Melikäni getiripdir. Ol syrkaw. Melikäniň gözleri gapylypdyr. Megerler. Hajy Hekim. Siz hiç kimden ätiýaç etmäň. Melekäň gözlerini bejerip başlaň. Eger başarsaňyz, batyň gutardyň. Mürze sizden habarly bolar. Ajap bolar, hökümdarym. Gitmäne ejaza beriň, hökümdarym.

Deý hergäň jan. Mähri hatyn, ýaň sizi biri sorady. Kim ol? Ol meň kimligimi aýtma, wajyp habar bar diýýä. Ýöne men oň Soltan Hekiminiň şägirdi Şemseddin çarşydygyny aýtmasa-da bilýän. Häzir barýan. Agam Alibeg. Aý Sergen jan. Omar Haýýam biz barada näme diýýär? Hä. Dünýäniň eşreti joşy özümiz. Paýhas atly mähek daşy özümiz. Meňzetjek ýüzüge älemiň ýüzün Şol ýüzügiň göwher gaşy özümiz. Bah! Ömrüň bolsun Zergen jan! Jaş oglanjyň bir hili maňa ýakyn bolasy gelip durmy? Eger oň tebipçilikden hem baş çykýan bolsa, Gürgene weli bolup gidemde şuny ýanym bilen alyp gitjek Serheň jan. Ýa bolmaýamy, hä? Agam Aly beg. Hä? Saňa hekim bolansoň şol sulçy. Sulçylyk häsiýetini goýar öýdýäňmi? Goýmasa dilinden ynar Sergen jan. Onsoňam ol hekimiň şägirdi bolup gitmez ahyry. Weliň emçisi bolup gider. A welaýat welsiniň elinde bolsa möhür bolýandyr, möhür. Soltanymyz adam bir gezek görenine tanaýar-ow. Şemsi töräni belläýmän tenini eglenişinden görnüp dur, hä? Sebäbi soltan. Sebäbi soltan meni saýlasa, gulagynyň dynjagyny bilip dur. Meň atam Pahyramotaýda biraz wagt weli bolup gezen. Şo döwürler çarwalar bulagaýlyk etmäne miltem edibilmändirler. Menem şeýderin. Eger soltan meni gürgen iberse, Men bu çarwalaň gözünde ot ýakaryn. Soltanyň gulaga dynç bor, garnasam doly bor, Sergen jan. Hak aýdýaň, hak aýdýaň. Ýogsam olar ugruna gitdiler. Gaýta ol bozaglandanam Melikäni tüýrän üçin Ar alarsyň, ar! Alladan ýeke-täk dilegim, şu çark geýip ýören çopan bilen ýeke gezek ýüzbe-ýüz etse bolýa. Men o çarwa Alibegi Nisawyň kimdigini gözüne görkezerin. Hawa Mährem. O degsinji güjük ýaly bolup ýöreniň näme habar bar eken? Habaryň awajy kemi ýok. Aýt eşdeýin. Sen gurduň gündiz uwlady. Bolmanda-da Mähriýem meň garaşýan meni begendiribiljek habary bir wezir Sadreddin Maruflar bilen beýik Seljuk döwletiniň hökümdary Soltan Sanjaryň diňe özi aýdybiler. Ýok, meň ar yzym. Allaň älemi has giňdirem, geňdirem. Aýdyljak habar aýdylyp dynylaýsa gowy boljak, Mähri hatyn. Näme, Oguzlaň söýünji bermek däbine ýandak bitipmi? Başga däplerine-ä zyňdyňyz. Şony bir saklaň. Waheý, Mähriýem, waheý! Moýşe Jöhüdiň dükanyndan islän zadyňy alybilersiň. Ýöne, habaryň göwnümden turmasy meň şäher arz-diwanynyň aryzydygymam unutmagyn. Zyndanyň açary meň elimdedir. Zyndanyň açarlary şu gün saňa hemme wagtdakysyndanam derwaýys bolsa gerek. Mähri hatyn. Ok ýelenje habaryňa içi zeňläp gitdi öýdýän. Sergen jan, Mähriýem intek nyrhyny alňatjak bolýa, nyrhyny! Biler bolsaňyz, siziň çawuşlaňyzyň gulaklaryny kesmek gerek. Weh! Öňüm-ä olaň deň ýarsyňky kesik! Şäherde bolýan zatlary siz iliň yzyndan hatda Aýallaňyzdan soň eşitýäsiňiz-ä. Mährem, şu çawuşlaň aljak temmisi seň aýtjak habaryňa bagly bolar. Aýt, Mährem! Aýtsam. Mel Dinaryň ogly Bologlan serdar Melikänem alyp görme-görşe gelipdir. Oýun etdim deý, haý! Işi gaýdaryn çarwa! Bagty getiren Aly beg Oýun etdim. Näme adamlary oýnajak bolýaňmy? Men henizem sen ýüregim melike diýip atyrsap duranyny bilýän. Gep uzaldyp oturma hatyn. Öýde näme boldy? Olaň gelenlikleri çyn. Ýöne görme görşe däldi. Hekime gelipdirler. Melike gözleri kör bolupdyr. Meň dileglerim kabul bolupdyr. Bihal adam däldigime öňem bilýärdim. Oraşan etdiň goýaýdyň. Sen gowy habar getirdiň, Mährýem.

Ine geldik Melikäm. Başlaber. Näme? Söhbete? Bir ýeriniň salkynlygyny, bahar şemaly unki süňňüme ýaýrap gidýär. Gün dogdumy? Ýaňy depesi göründi. Dünýäň üçden bir bölegini saklap duran beýik Seljuk döwletiniň şäheri Maru Şahu Jahanyň hüjrelerine-de bir seret. Aly Merwezi şeýle taryp edip durmaly. Byssymylla! Dünýe döräp, Watanym-u hanym sen! Ýaradanyň ýaratgany, jigerim-u janym sen. Bagtymam sen, tagtymam sen, ziberim-u şanym sen. Maksadym sen, kysmatym sen, yrsgalym-u känim sen.

Sanym sen. Asly mekanym mesgenim Maru şahu janym sen. Sag tarapdan emma. Inçejik köçe bar. Inçejik köçäň her ädiminde meň aýak yzlarym galanda. Göýä häzirem men şu ýerden geçsem, enekämiň, Melike, Melike gatylgama, garry daýaňa rehimiň gelsin gyzym diýip, gygyraýjak ýaly bolup dur. Wah! Arman indi maňa o zatlary görme ýok. Öýümiz görünýämi? Hawa, görünýär. Indi men enemiň-atamyň öýüne gelmäge-de zar boldum. Kysmatda her ne bolsa kaýyl bolaryn diýen özüňä Melike. Bu zatlar kysmatyň işi däl ahyry. Bu zatlar adamlaň agzalalygynyň işi ahyry. Bize ol ajap gülleri görme ýokdur. Olara-da habar ýetipdir öýdýän.

Men atlara göz gulak bolaýyn. Hemem şägirdimden tebibiň nirägdenini bileýin. Jan balam. Galpyran dek saralypsyň-a. Ýöne, beýdime. Ýat ýerlere ýalňyz düşen çal göz balam. Sen garaja gözleňe ne boldy? Ne boldy sen gara gözleňe jan bala? Hyzmatym dawatyr da ene. Ýeteweriň! Ýetişeweriň! Nigar hatyn! Melike! Nigar hatyn! Bagtyňyz ýatdy! Ýaň bozagymyzy alyp gitdiler! Menem it ýenjen ýaly ýençdiler! Gamçy awusynyň hakynam indi men sizden alaýmazdan! Ýok! Ýok! Hemmesine özüm günäkär! Özüm günäkär! Öz ýananymy ady görüp. Munam ýakdym men. Beýdimi, mert bol, Melike, mert bol! Hekim näme diýýär? Hekim, Zeperiň zäherdendigini inkär etmeýär, hökümdarym. Beýik hökümdarym, çarwalar şeraraýarlar. Olar goşun toplap çoza taýynlyk görýärler. Bahanalaram bozoglyny halas etmek. Beýik hökümdarym, bize goşuny günorta çekmek gerek. Bize olardan öňürtmek gerek. Öňürtmeli. Ýöne goşun sürüp däl. Paýhas bilen. Derhal Mälik Dinary çagyryň. Men oň gözlerine garap göresim gelýär.

Alybeg? Ýadyňyzdan çykarmansyňyz-ow, Melikäm. Gözi batyl adam hüşgär bor eken. Hasam töweregindäkiler gözli bolsa. Bu ýerde Ýere agram salman ýöräp bilýänler köpelipdir. Agam gelen bolsa aýak basyşyndan bilerdiň. Seni welin, ýakymsyz ýelginiňden aldym. Men siziň halyňyzdan habar soraýyn diýip geldim, Melike. Alladan Beýle bolmagyna dilemändim ýöne gözüňiziň şeýle bolanyna gynanýanym çyn. Allah Tagala Adam ynsany ýaradan döwründe oň kalbyndakynam amala der eken. Aýdanlary bolup duranmyş. Ýöne olaň ýürekleri bara-bara jerhet baglapdyrda, biri-birlerini ýaramaz zatlar görüp başlapdyrlar. Şondan soň Allatagala ynsan göwnüne geňeşmesini goýanmyş. Seň göwnüň görjek bolup, Allatagala meni kör edendir öýtseň-ä. Ýalňyşýaň. Onda maňa diňe öz hyzmatymy hödürläýmek galýar. Belki menden bir hemaýat gerekdir? Seň dogry gepiň gerek, Alybeg. Bozoglany sen tutduň. Kimi? Bozoglan serdary. Asyl serdarymmy dol? Biz-ä oňa girewine goýlan begçemkä diýýädik. Ýok, Melike, men tutanmok. Ýöne men onuň irdedigini bilip bilerdim. Eger ony irdenki jezalandyrylan garaçylaryň arasyna salmadyk bolsalar, men onuň irdedigini, nähili ýagdaýdadygyny-a bilip bilerdim. Galan ömrüm senden bolar, Alibeg. O zatlaryň işi haýyrly, Melike. Ýöne. Ýönesi näme? Ýönesi, eger seň o begçäňe hiç zat bolmadyk bolsa, gaçyryp goýbersem, elbetde sen oň bilen gidip bilmersiň. Ikinji gezek ýalňyşmasaň gerek. Meň armanymam ýok, Alybeg, duşmanymam. Ony ikinji gezek tutsalar, barybir öldürler. Maňa bozoglan diri galsa bolýa, özüme gorram. Umytdan düşmäň geregi ýok Melike. Basym soltan meni Gürgene şikneligi berjekmiş diýýäler. Belki ikimiz şondan soňra. Mähri näme? Mähri bir ýüregi ýuka hatyn däl. O bir gezek Jöhüdiň dükanyna girse bar derdi egsilýä. Toba diý Alybeg. Biriniň nikaly aýalyna näme diýip dursun. Sen indi. Sen indi melikäm dul hatyn bolaýmasaň. Alybeg. Men bärde melike. Ýagşylyk bilmezek hatyn. Seň o begçäň meň elimde. Ony men tutdurdym. O gurrumsak çarwa begçesi şu gün meň elimden öler.

Säher turup güne salam bereňsoň, benneti bilen suw jarşan bolup durmaň näme hajaty bar? Salam helik gün ýaradan Allatagalaň emridir biedep begçe! Gün astynda ýatyp, ýel ugruna ýortup, jany bar zat görsedir lak-luk atyp, gerdeginiň töweregini tezekden dolduransoňam başga ýere göçüp ýören çarwadan nämäni aýyp etjek bolýar? It göz tutun duýmazlyga salan bolup, etjegi içindemikä diýen şoň. Dogry aýdýaň. Eýse şu kime dalaş edýändigini bilýän däldir öýdýäňmi? Bir başga zatlara göz dikýär. Men özüme gerek zady alyp gitdim. E, bu beýçejik pikirlenibem bilýän ýaly-la. Eýse näme? Bu bir ýarym ýyl şäherde boldy ahyry. Akylyny barlary göräýeris muň. Eý, biedep begçä! Sen nirä geleniňi, kimiň eline düşeniňi, nähili ýagdaýdadygyňy-a aňan bolsaň gerek. Men seň aslyňa belet, Aly beg gassap! Görle, görle muny! Älem içre adam gezer, at gezer diýlen boldy. Aly beg dabaraňa dag aşýar-ow! Gyjagaş, köpbilmişligiň üçin men seni soltanyň permany bilen zyndana oklaýbilýän biedep! Begçä. Entäp ýörmeden dynjak dawamyna zaň bar. Şo taýda-da hiç kim bilmän çüýräp galarsyň. Wah, Melike hatynyň maňlaýy ýok eken, maňlaýy. Menem ýerden ýeke çykandyr öýtmäň. Ganyň hunuň talap etjek tapylar. Mälik dinar. Çarwalaň salardyr. Be! Bulara haýbadat diýseň-aý. Bir elinde gamak, bir elinde çomak. Sen bu kemsitmäňi çölüň şagalam geçirip bilmez. Sen bilen dik duşarys, deýýus! Beýle yzyňy döwlüp begsumak bolýan bolsaň indi maňa gulak goý. Men ýene bäş günden seň gumalakdan doldurýan ör meýdanyňy. bolup barýan. Maňada il içinde abraýly adamlaň kemaýaty gerek. Eger taýpaňyz bolup Soltan Sanjaryň adyna Bize şundan başga begem gerek däl, şiknede şu bolsun diýip nama ýollasa seň ataň. Onda men seň başyňy häzir azat edýän. Beg sözüne ynanyp, Ýok, atam meň üçin beýtmez diýseňem, saýla, zyndandan gaçar meň elimde. Men bu ýere düýn gassap salar bellemäge ýa-da oň şertini bitirmek üçin gelemok. Öz işim üçin geldim. Sende başga çykalga ýok. Alybeg. Bujagaz begçi özüne töwella edilýändir öýdýär-ow. Men Melikäni taşlap hiç ýere-de gitmen. Melike hak eýesine gowuşdy. Ony indi Alybeg ikinji aýaly edip alaýmasa. Eger her meň şertimi bitirseň, Gürgene weli bolup baramda Melikäni gaýtaryp beräýerin. Häzir akylly-başly oýlansaň, seň hem başyň aman galýar, hemem yzyňa dolanýaň. Maňa abraýly ölüm ibalyrak görünýär. Zyndandamy? Sen o taýda alakalar ýölemezler. Aly beg, belki bujagaz begçäň tokgasyny bitirip, abraýly öler ýalydyr-hä? Şu çarwa, Melike ýaly, begzada gyza mynasyp dälini bir gözüne görkezäýsek nädýär şoň? Ýürejigim bola Surtaý jan. Onda meňem bir şertim bar. Eý, akmak! Sen şertiňi gowuz ýeriňe tyk! Ýekeje edibiljek ýagşylygym bar. Ertir döwüşde meni ýeňseň. ölüme buýurmaýyn. Beýik hökümdarym, Çarwa oguz türkmenleriniň serdary Mälik Dinar Salar diwan soraýar. Goý gelsin. Essalowmaleýkim, merhemetli Soltan, hormatly Maruf Sadreddin wezir. Hoş gördük. Aýdyp oturyň. Merhemetli Soltanym. Oglum bozoglan serdaryň oglanlyk edip bizden mizin gyz alyp gaçanyny hem gyzyna gaýdanyny duýduraýyn. Eger iş işden geçmedik bolsa, beýik soltanlaryň soltanyny göreýin, arzymyzy diňlese, towakga edeýin diýip gaýtdym. Bu ýerde uly il bolup, Külli türkmen bolup tagt tutulyp otyrka, iş işden habarsyz geçip dursa aýyp bolmazmy serdar? Gelip gowy edipsiňiz. Köpden bäri göresimiz, siziň bilen söhbetdeş bolasymyz gelip ýördi. Ol ýaş serdaryň eden gözsüz batyrlygyndanam habarly. Oňlamaly işe däl. Galanynam düýp Seljuk döwletiniň weziri Sadreddin Maruf anyk aýdyp berer. Hormatly Uly Mälik Serdar! Siziň ogluňyzy wezir Sadreddin Maruflaryň jigisini al salyp alyp gaçan üçin tutmadylar. Ony beýik Seljuk türkmen döwletiniň emlägine gol galdyrany, Talaňçylyk eden üçin Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň eýesi Soltan Sanjaryň permany bilen aýyplanylýar. Ýeriň garnynda iň uly döwlet bolup otyrkak, şu toprakdan ýörejekleň ählisi kanuna boýun bolmalydyr. Ynsanyň demini asmanda Alla sanaýan bolsa, oň ýerdäki her bir ädimini Seljuk döwleti sanar. Soltanlaryň soltanyndan bidin, hemaýatam, jenaýatam edilmeli däldir. Soltanlaryň soltany ýurduň ähli zadynyň eýesidir. Hormatly Maruf! Sadreddin wezir, biziň barymyzam ýalançyda myhmanlarys. Mälikden arsalara akyl üçin hormat goýýanymyzy öňem kän aýdypdyk. Ýöne myhmançylyk barada biziň öz pikirimiz bar. Elbetde, bu dünýä gelen Soltan Sanjaram, Mälik Dinaram, Sadreddin Muhammedem myhmandyr. Ýatan ýerleri ýagty bolsun, erenler, görenler aýdyp geçipdirler. Hezreti Muhammedi ýer düýnäpdir düzüp, men-men diýen ärler sap-sap bolup geçendir mundan. Biziň şöhratly atamyz Togrul begem geçipdir. Hezreti Adam ata müň ýyl ýaşap geçipdir. Ýöne Adam myhman bolsa-da, adamzat munda myhman däldir. Ol bakydyr. Oňa hut şoň üçinem ösüp-örňemek bagty berlendir. Biz ölenimiz bilen dünýe ölmez. Ol bakydyr, ony Allaň özi ýaradandyr. Diýmek, oň emri bilen dörän adamzadam bakydyr diýip umytly ýaşamalydyr adam. Döwlet şol ynama, kanunam şol ynama gulluk etmek üçin Allatagalaň adamzadyň kalbyna guýan närsesidir. Elbetde, soltanlaryň soltanynyň ylymlary aňyrdandyr, ol külli musulmana mälim. Ýöne biz, çarwalar, Allanyň joşan bäş günlük kimdir birine ýapja bolup ýaşamalydyr-a öýdemzok. Onsoňam, siziň biziň ogullarymyzy-gyzlarymyzy girew saklaýanyňyzam bize bolan ynamsyzlyk diýip, namys edýäs. Mälik dinar salar, meň günäm ötsün. Ýöne size ataňyzyň mazaryny tapyp beriň diýseler, size aňsat-a düşmez. Mazarystan şäher bolýan bolsa, kül-teginden kyrk şäherli ýurt galardy, hökümdar. Eger ýoluňyz düşüp Reý şäherine barsaňyz, şonda biziň şöhratly atamyz Togrul beg serdaryň türbesi bardyr. Meger ol ýene müň ýyl durar. Elbetde. Togrul beg beýik soltandyr. A biz bir häki, jan urmazlykdan salar bolan oguz serdary. Emma ýeliňiz welin, bir zarbada Merwi ýykjak. Bir ýaş çarwa serdary zyndana düşdi welin, Merwe gelip, tagtalynda haýbat atýaňyz. Eger biz siziň ogluňyz kanun temmisini alsyn diýsek, siz näme jogap berersiňiz? Siz kerwenleri geçirmersiňiz, täjirleri talarsyňyz, gyrak-bujakdaky galalary gabarsyňyz. Tä iki tarap bolup gyrlyşyp gutarýançaňyz, toba gelmegi özüňize namys bilersiňiz. Soltanym, biz çarwalar. Soltan gürlände! Siz bir zada düşüniň. Siz çarwa bolmazdan ötri siz Oguz. Bu döwletem kentli saraýly bolmazdan ozal Oguz döwleti. Çarwaçylykdan, çomruçylykdan ozal Oguzçylyk bar. Siz Oguz tugugyna iň soňky ady ýazylan serdaryň kimdigini bir bilýäňizmi? Meň ýalan sözleme netim ýok, soltan. Bilmedim. Soltanlaryň soltany beýik hökümdarym. Nigar hatyn bilen olaryň gyzy Melike soltan babyňyzy göräýsek diýýärler. Goý gelsinler.

Soltan babam. Össün men günämi. Melik Dinar babam. Geçirsin hatam. Bağışlasın meni söýgüli ağam. Goý meň etimi düssünler çişe. Ýöne köňül berenimi ynjytmaň. Siz ärler, ereller, ýurduň atasy, iliň atasy. Eger meň söýgim il bilen ili, eger meň söýgim ýürek bilen ýüregi biri-birine ganym eden bolsa, onda goý meni Alla ýazgarsyn. Ýöne birek-birege duşman iliň çagalary bolup, bir-birege bolan yşgyny ýaşyrmazlyga gaýrat çatan ýaş ýürekleň söýgülerinden dörejek perzendiň hatyrasy üçin olary bagyşlaň ahyry.

Uçutda dur türkileriň täleýi. Ýüz ýylda gurlan binany bir demde weýran etjeksiz. Bir karar bolýança Oguz döwleti şehit boldy her tüýnükden on kişi. Allaň gudraty bilen, men siziň ähliňiziň derdiňizi bilýän. Haýwan bahyllygy sizi gemirýän. Pesde durup ynsanlykdan bir sere, çiginiňize agyz urýaňyz arly. Siziň derdiňiziň başy bahyllyk. Ýurtda yşk döredi. Söýgi döredi. Kalplar tämizlenip başlady. A siz özüňiziň bir zerre bähbidiňiz üçin ara dulandyňyz. Başga biriňi dine, dile, döwlete, wezipä, pula, para, peşgeşe wykyldyňyz. Eýse, biziň her birimiziň iki didemiziň biri oguz türkmeniňki, beýlekisi seljuk türkmeniňki dälmidir? Eý Allam! Bular bilen deň bolma. Bu türküleri rehmiň gelsin. Bu mukaddes toprakda doglup döräp, ençe binalar guran, menden diýen ärler, Togrul beýdir, Çagry beg türkmeniň. Gorkut atanyň, Alp Arslanyň, Mälik şanyň hormatyna! Ibn Sina, Al-Faraby, Abu Sahyt. Aly Enwer kibi hakdan çeldiren tagatlarynyň hormatyna bu türkmeni äjit-mäjit bolup, bir-birini iýip, içinden çüýräp taňry urgan ajap dünýäsinden atsyz-torsuz ýok bolup gitmek belasyndan Aman sakla. Eý Allam, bize kaknus guş kimin kül içinden gaýtadan parlap asmana galmagy hemaýat ber. Bu türki kowumlaryň kalplaryna ýagşy umytlar guý. Enşalla ol gün geler. Çünki biz bu türkmeni öz nuruňdan ýaradanyňa ýalkajakdygyňy ynanýarys.